Ýaňky beren soragymyzda görşümiz ýaly rekursiw depä geçmedi. Indi iteratiwny depä geçirmegiň ýoluny görkezerin. Bu ýerde ilki bilen etmeli işimiz şu stadiýaky ýazylan state'ler üçin hemme state'ler üçin hesaplamak boljak. Meniň öz etýän bir trigim bar. Üstadaki içindäki rekursiýon üçin ýazylan hemmesini alyp, bunun ýaly aýtmakda hem faýda bar, peýda bar. Kän görmersiňiz rekursiýada geçmän, iteratiýada geçýän soragda. Ýöne käbir strikt soraglarda şunuň ýaly ýa bolan ýagdaýynda ýazmaly bolýaňyz. Onuň üçin şu ýagdaýlar üçin görkezjekler aslynda. Ýogsam aýdyşym ýaly kän görmersiňiz. Bizde poz we sam berlen ýadaýynda şuny ran etsek bolýar aslynda. Bu diýmek näme bolýar? Biz aslynda şu DP-niň state-ini taplajak bolýar we şu state birden kän gelmeýär. O üçin bir return aýyp bileris. State-i taplajak bolan ýadaýymyzda eger sam 0 bolan ýadanda retim, ýagny şu state-iň bahasy birden bolýar. Nol şu işlegen nol boldy. Yani bundan soň iýip hasaplamana gerek yok. Onun için şu taýda return bolan rekursiyda return bolan zatları continue edip bileriz. Statementleri. Yani de continue edip Ve bize post ve sum için berilen yadayında men şunun yani edip anlatlık bilen şu taýda rekursiv var o gattır. Rekursiwem depe bolmaly bolýar. Depeniň, pozunyň, sanynyň bady şeklinde. Aňsatlyk bilen şu wagt rekursiw bolan depemizi iteratiwe geçirdik. Iteratiwde tiz bolýar diýişimiz ýaly. Bärde sam, ýeke-täk bir zadymyz, sam we pozuň artyp gitýärmi ýa-da azalyp gitýärmi we haýsy aralykda bolmaly, şony toşna etmesek ýalňyş bolar. Sebäbi bärde biz Meselem, üstde görşüňiz ýaly, şuwagt state hasaplamak üçin pos minus birin state'iniň valuelarynyň kömegini alýar. Onda diýmek pos minus bir menden öňki hasaplanmaly. Onda pos hem bolup biljek iň minimum valuesi noldan iň uly bolup biljek valuesi hem ene şelli gitdi. Onda pos iň kiçi valuesinden iň uly valuesine şelli şekilde

Üçdien samil etmek istesek ýene-de tamil bolup biljek keýsler bolup biler. Belki memori. Memori bolsa meselem çözmegiň ýoluny görkezerin. Näçe tamil bolýan nämedir aýtgy geçdi meselem. Ýöne bilşimiz ýaly uly arreýlerde uly arreýlerde meselem şu görşümiz ýaly 100-e 10 üzeri 6 ýagny 10 üzeri 8 arreýi içindäki elementlary

Göz set etmek we get etmek gaty ýuwaşlap başlaýar. Onuň üçin bäde geçmeseydi, meselem, memory optimization etmeli bolardyk. Bäde memory optimization nähili edip bileris? Şoňa degneris isleseňiz. Bilşimiz ýaly, DP-niň şu wagt pose we en şeklinde iki sany dimensiony bar. Ýöne şu wagt biz birinji dimensiondan aýryp bilerismi şony pikirlen, şony gürleşip bileris. Birinji dimensiony aýyrmak üçin näme etmeli bolup biler? Biziň görşümiz ýaly, şu DPN-i şu wagtky state-iňi taplamak üçin, ýagny şu DPN-iň pozysyny saňa taplamak üçin poz minus birdäki DPN-iň valýulary gerek, bir hem pozyň özündäki. Ýagny bize diýmek bolýar ki, noldan başlap poz minus ikä çenli DPN walýusy indi men üçin gerekkä. Soňky mundan soňky nurum üçin gerekkä. onda biziň DP-miziň poz minus birindäki bütin valyular bolsady, DP-niň pozundäki bütin valyular bolsady, ondan öňküne hiç zat gerekkä. Bu diýmek bolýar ki, men şu wagtky DP bolan 101 sany dimensionymda 2 dimensionda öwrüp bilýän. Ýagny her gezek DP-niň poz minus 1 we şu wagtkysyny tutaryn. Indiki state edemde-de ondan öňki state pozup täze state taplamaga başlaryn. Ýagny näme diýjek bolýan? Tag we Juw çekinde bir trik etsek. Meselem şu wagtky poza tapyjak bolsak. Şurada and bir diýen ýa motkil ýa bir zat bolýar. Onda meselem şu isteseň bir at berer bit diýdi. Şu wagtky bitiniň ýa 0 ýa 1 bolup biler bir. Onda poz minus 1 näme bolýar diýdik. Bitiniň x ordery. Bäzde bit bolýar.

100 den 2-ä düşdük, ýagny 50 esse memorymy optimize etdik we soragymyz ýene geçdi. Bu sebäbi ýaňky aýtşym ýaly memory optimizationy gaty zat etip bolýar. Önemli bolýar. We rekursiýny DP-de ýetip bilmeýär. Sonuň üçin iterationy geçen ýagdaýyň hem tizligi artýar, hem ýaňky ýaly memory optimization etip bolýan ýerler bar. Hem wagt etip bolanok, ýöne etip bolan ýerlerinde şundan görşüňiz ýaly optimize etdik.

Bädip bilýär. Şol çözümi birden köp sanap bilýär. Kombinasiýa üýtgäni üçin. Bärde nähili çözüm edip bileris? Şu wagtky duran koinim state'lerimiz nämede DP-de? Şu wagtky ýasamak isleýän samym we haýsy koinde dun? 2, 3, 5 şeklinde berilende. 2-de näçe aljak bolsam alyp, soň 3-e geçýärdim. Ýöne bärde diýýär ki, e, her state'de

Soňra-da ynsany berlen coin bilen uly ikisini almaly. Ve çözümü çıkartıp biraz. Recursive of big x şeklinde. Ee, işe tıkar isterseniz.

Özbekistanda Samizdat Press, Igor Maka Samizdat Bakan, ýöne San Kompleksden analiz etmek islesek, memorymyz 10 üzeri 6, ýagny uly X, gaty kiçi. We işleme tizligimiz hem National State bar, 10 üzeri 6, her state'den hem en tane transition bar, transition sanam 100, ýagny işleme tizligi 100, o 10 üzeri 8. Geçmese, bilişimiz ýaly, ýenirek e, iterative geçme olarys. Ýagny içimden bir ses geçer mi kaydı ýagny.

Ondan soňky bütin elementleriň hemmesi menden uly boljagy üçin sandym. Göni breketi bilen. Aslynda ştak goýmam hem ýeterlik. Ýagny näme diýjek bolýar? Eger sam array ýesinden kiçi bolsa breket ýogsa-da goş şeklinde. Bir optimization praktika bilen gaýtym ýaly. Kä wagt gaty kiçi sekuntlar bilen geçmän ýörden şunuň optimizationlar işi uly e, Rezultat gaty uly bolýar. Şunuň ýaly bolup ýa-da gysgaltmak islesek şu taýda zat dip bileris. I n x bolsa ýa-da i äzegiň i-si sanda x bolan ýagdaýynda. Girip ýa-da sort bolança onda uly bolan ýagdaýynda bu hemmesi uly bolup gitýär. We bu-da uçary. Meselem şu wagt görşümiz ýaly maksimum iň erbedi 0.40 sekunt. Şony azrak tizlendirelim kadiýan. Görelim. Görşüňiz ýaly iki esse tizlendirdi. Kitchen Optimization. Ýene başdaky ondan öň bir sorag bardy. Oňa da seretip bileris. Bärde şol coin minimum sany coin bolup ýasamak. Bärde meselem 5, 5, 1, 1, 5 diýip beren ýazaýynda. Onu ýasamak minimum ýoly 3 sany coin bolmak. Bärde bir çözüm sanadyk. DP-de bilşimiz ýaly usually Üç sany çaýa edilýär. Ýa minimum tapmak, bolup biljek optimalny çözüm tabamyzda minimum tapmak, ýa maksimum tapmak ýa-da şol çözüm sanamak. Biz şol çözüm sanadyk, bärde bolsa minimum tapmak isleýär. Üýtgän hiç zat ýok. Ikide üýtgän zat şada çözüm tap goşdurman, şada bolup biljek şu steytleriň dan geljek jogaplaryň minimumyny alýas bärde. Ýagny Näme diýjek bolýan? Return-üm bolup biljek maksimum value bolýar. Şeýle infinite deňleýän. Bolup biljek maksimum value. Meselem, mod bolsun. Mod gerekli aslynda artık. Postgres. Ve üstayda etmez adım. Şu coin aldım. ondan galan sany minimum näçe bolup biljek optimalny şekilde ýasandan soň plusleri men üçin bir alternatiw jogap diýen we şolaryň minimumyny alýan we bärde bilşimiz ýaly ýaňky optimization aýyrjakka durawersin aslynda şunuň işlemegine garaşýan ýöne bu kiçiräk ýitgeşme sam nola gelen ýagdaýynda bu çözüm diýmek bolýar çözüm diýmegem biz üçin indi nol diýmek bolýar ýagny value bärde bolup biljek value şoň plus birinjisini gurup gitýän

Mysal üçin adyny Ans diýeýin ýa-da Answer diýeýin. Eger Answer ine feding bolsa, onda minus kürtçe çöl tapyldy diýmek bolýar. Answer çykartdy. Geçdi.